Amyderýa ýaly ylham bolan ýürek bir arzuwlaryňyzy dama joşdurmagyny arzuw edýän sözüme şeýle hoş setirleriniň jemläsim gelýär. Gaýalardan aşyp-aşyp ýaz gününiň ýeli geler, Şonda atyň birin salyp, biziň ile doly geler. Men oklaryn gujagynda, ýaryň ýyly demi geler, Ýar deminden ähli dertleň dermany hem, emi geler. Çykdygym belent daglara, Gadym dünýäm ýaňy geler, Şallap akýan däli sillem, Hili beler, geňi geler. Ýarym ýollam bolsa çemen, Gülleriň iň peri geler, Oňa sensiz oňup bilmen, Diýäý weli, ýeri geler. Bak, aýlanyp ýörmen daşda, Ýazda göni, göni geler, Başyňy dogrulyk her ömrüň, Iň bir ajap güni geler. Aýallar hem aşyk aşyk ýaly gürlemeleri geler, şonda awtomobil ýüz salyp, biziň öýe bir geler, Oý, ýazyň şeýle ajaýyp günlerine doly gelsin, ýagş gelsin, bagt gelsin, ylham gelsin, hemme zat şu dünýäň ýüzündäki ähli gowy zatlar diňe siziňki bolsun mähriban adamlar. Türkmenistan döwleti biziňki bolsun, Garaşsyzlary ýitirik Türkmenistan döwletimiz mundan beýläk hem şeýle zehinli adamlarymyzyň

Nurana ýylgyryşly adamlaryňyzyň barlygy, ajaýyp tebigatyňyzyň barlygy, söýdüm seniň her gyşyňy ýazyňy Türkmen dutarnyň mukam sazyny Bagta eýe etdiň ogul gyzyňy Eý dogduk diýarym sen türkmen düzüm diýä türkmen düzümide ata watanymyza ene topragymyza biziň ählijämiz guwanyp ýaşaýas Şonuň üçinem şu gün siziň hemmäňizi şu ojakda, şu medeniýet ojakda görenime ilki bilen-ä köp-köp sag bolsun aýdýan. Şeýle ajaýyplyklary gurnap berýän Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza köp-köp sag bolsun aýdýan. Galyberse-de şu taýda ähli döredijilik toparyňyza, şu. welaýatyň häkimligine, şol häkimligiň işgärlerine, şu ähli zady gurnap gelen gurmaçylara köp-köp sagbolsun aýdýan. Sebäbi biz birek-birege ylham paýlaýas. Diňe biz özümiziň ylham joşgunymyz bilen gelmän, eýsem, eýsem şu ýerde öz kärdeşlerimiziň çykyş etmegi bize hasam Bu zat bizi hasam ylhamlandyrdy. Şonuň üçin hem men şu ilki bilen gapydan giremizde şu çagajyklary görüp iýsem begendim. Sebäbi Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyz Ýaşlar biziň daýanjymyz diýýär. Ýaşlar biziň geljekki nesillerimiz, biziň Watanymyzy hasam kuwwatlandyrjak ýaşlarymyz. Şulary görüp men iýsem begendim. Sebäbi biziň türkmen halk aýdymlarymyzy. Türkmenden, türkmeniň aňyrdan gelýän däp-dessuryny biz indiki geljekki ýaşlarymyza geçirip, geljekki ýaşlarymyzam nesilden nesle geçirmeli. Şoň üçin hem şu günki günde biziň milli sungatymyza ullakan sarpa goýup ýörýän Arkadagymyz bar. Şuny nesilleimiziň dowam etdirýändigine-de diýseň begenýän. Näme, şu nesilleimiz geljekde ylymly, bilimli, medeniýetli adamlar bolup ýetişsinler. Haçanda medeniýetiň bar ýerinde ähli zadyň Söýgiň bar ýerinde ähli zadyň ösjekdigine biziň şek-şübhämiz ýok. Esasy zat, ynam, umyt, söýgi. Şu üç zatdan hiç haçan aýrylmaň. Halypalar sizem döredijilik äleminde uly üstünlikleriň ýar bolmagyny, mydama uly sahnalarda ýurdumyzy wasp edip, Halkymyzyň bagtyýarlygyny, owadan ýurdumyzyň bagtly geljegini wasp edýän şygyrlaryňyz bilen, eserleriňiz bilen, aýdymlaryňyz bilen dünýä ýaýmak üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw edýän dogrudanam Gahryman Arkadagymyz ýaşlarymyzy milli ruhly terbiýelemeli diýip belläp geçýärler. Bu babatda hem medeniýetimiz, sungatymyz bilen baglanyşykly eserler, medeniýetimiz, sungatymyz bilen baglanyşykly. Ähli geçirilýän çäreler ýaşlara, halkymyza uly täsirini ýetirýär. Gahryman Arkadagymyzyň özi Watanyny söýmekde uly bir nusgalyk mekdebi bolup durýar. Ençeme kitaplary, Arkadag Gahryman Serdarymyzyň çykaran, döreden eserleri ählimiz üçin nusgalyk mekdepdir. Her bir setiri biz üçin nusgalyk mekdepdir. Döredijilik saparyňyzyň netijeli bolmagyny,